Insellmulkom u nistiednukom għal dal-programm tas-CNI, Kampanja Ħelsien Nazzjonali u tal-Front Maltin Inqumu, u miegħi għandi ċ-Chairman tal-Front Sami Meilaq. Il-ġimgħa l-oħra saret laqgħa formali tal-mexxejja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, u l-Prim Ministru Malti ħa parti prominenti. Fost affarijiet oħra ddiskutew il-kwistjoni tal-immigranti. Imma jiena mal-ewwel se nsaqsi lil sieħbi x'idhirlu dwar dak li ġie mitħaddet u negozjat fil-laqgħa li saret tal-mexxejja tal-Unjoni Ewropea l-ġimgħa li għaddiet. Iva, il-medja kollha iffokat fuq is-suġġett l-iktar importanti li ġie diskuss li kien l-immigrazzjoni. U bla dubju il-Gvern Malti ħa pożizzjoni tajba fiċ-ċirkostanzi bil-problemi kollha li hemm għalkemm l-Unjoni Ewropea mhux qiegħda tidħol fil-kaġun propja tal-gwerer li qed jikkaġunaw l-immigrazzjoni, però jien l-iktar li xtaqt nitkellem illum huwa fuq il-fatt illi hemm gvern Taljan fl-Italja illi qed jirnexxielu jagħmel l-aġenda hu iktar mill-Gvern Ġermaniż. U di ħa taffettwana ħafna, inkluż lill-klassi tal-ħaddiema hawn Malta, fix-xhur u forsi anke fis-snin li ġejjin. Għaliex? L-ewwel nett jidher ċar li bejn il-Gvern Taljan u l-mexxejja tal-Unjoni Ewropea se jinħoloq, se tinħoloq battalja kbira fil-xhur li ġejjin. Mhux fuq il-kwistjoni tal-immigranti issa qed ngħid, imma fuq affarijiet ta' kundizzjonijiet tal-ħaddiema. Għaliex? Il-Gvern Taljan huwa taħlita ta' xellug u lemin. Huwa huwa Gvern populista. Għandu affarijiet ħżiena imma għandu affarijiet tajbin. U fost l-affarijiet tajbin illi iddikjara li se jagħmel u li wiegħed fil-programm elettorali, hemm tliet affarijiet. Waħda hija li se jagħmel liġijiet biex irażżan kemm jiflaħ ix-xogħol prekarju. L-oħra hija li se jerġa' jnaqqas l-età tal-pensjoni, l-età tal-pensjoni il-Gvern Taljan, ta' Renzi kien tellagħha għal 67 sena biex tieħu l-pensjoni. U t-tielet waħda li se jagħmel il-Gvern Taljan hija illi se joħroġ basic income qed jgħidulu, xi speċi ta' għotja illi u di tkun għall-qiegħda u għall-foqra fl-Italja. Illi għall-inqas ikollhom biex jgħixu. Għaliex, l-għonek l-Italja bħalissa hemm ħames miljuni minn popolazzjoni ta' sittin miljun, hemm ħames miljuni, inkluż ħafna tfal, illi qegħdin jgħixu fil-faqar. U daw issa il-Gvern irid joħorġilhom dan il-basic income, joħorġilhom somma flus bħala għotja regolari fix-xahar. U jtiha wkoll il-qiegħda lil dawk li m'għandhom xogħol. L-Italja ilha bi ħdax fil-mija, tnax fil-mija tar-rata tal-qgħad għal snin twal. U fost iż-żgħażagħ, ir-rata tal-qgħad ġriet la tletin fil-mija qiegħed. Jiġifieri din hija. Issa, dawn it-tliet affarijiet li huma tajbin ħafna li deċiż li l-Gvern Taljan jagħmilhom, Dawn huma, l-ewwel nett, kontra l-linja tal-kbarat tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri dan żgur se jinħoloq konflitt. Diġà qabbdu lil Draghi tas-Central Bank biex jheddidhom lil dawn illi jekk jagħmluhom ħa jħarbtu s-swieq u mhux swiequ dal-ħafna skużi. Allura, dina l-battalja li bilfors se tinħoloq fix-xhur li ġejjin, ħa teffettwa l-klassi tal-ħaddiema mal-Ewropa kollha, inkluż il-ħaddiema Maltin, għaliex jekk il-Gvern Taljan jirnexxielu li jagħmel liġijiet kontra x-xogħol prekarju, li jerġa' jnaqqas l-età tal-pensjoni, allura ħa jkun wera, bl-iktar mod prattiku illi jistgħu jsiru dawn l-affarijiet u żgur illi l-ħaddiema oħrajn f'pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea mbagħad ħa jkabbru t-talba tagħhom biex anki huma jsiru dawn l-affarijiet, il-liġijiet kontra x-xogħol prekarju, terġa' tonqos l-età tal-pensjoni u l-basic income għal min hu qiegħed u għal min qiegħed jgħix fil-faqar. Allura, Aħna di tolqotna u importanti u di allura qed ngħidha għaliex kemm il-Gvern Laburista hawn Malta u anki l-unions ewlenin, il-General Workers Union, il-UHM u l-Forum Unions Maltin, għandhom pubblikament jappoġġjaw lill-Gvern Taljan f'dawn it-tliet affarijiet li huma favur il-klassi tal-ħaddiema, ġifieri li tajjeb nispjegawha. Il-Gvern Taljan huwa taħlita ta' xellug u lemin. Għandu l-aspett soċjali tiegħu bħalma huma dawn it-tliet affarijiet li jrid jagħmel, u mbagħad għandu l-aspett antisoċjali bħalma meta Jgħid ma rridx naċċetta immigranti li flok ħallihom jegħrqu f'nofs il-baħar. Da wara li jkunu nħolqu daw ħafna minnhom bil-bombi li jkunu tefu l-istess pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Imma ma nistgħux inħalltu waħda ma' oħra. Aħna dak li huwa tajjeb u favur il-klassi tal-ħaddiem għandna nappoġġjawh u jiena ngħid li l-Gvern Laburista u l-unions għandhom pubblikament U minn issa jgħidu li jappoġġjaw il-Gvern Taljan illi jrid jagħmel il-liġijiet biex irażżan ix-xogħol prekarju, irid jerġa' jnaqqas l-età tal-pensjoni minn 67 u li jrid jagħti l-basic income lill-qiegħda u lill-foqra. Jien ngħid għandna nagħmlu anki iktar minn hekk. Għaliex? Qed isir ħafna diskors fuq tibdil fil-Kostituzzjoni. Minn hawn kemm-il darba tkellimna fuq l-importanza illi ma ninaqsu xejn mill-Kostituzzjoni. Issa jien irid infakkar hawnhekk illi tliet snin ilu meta ukoll kien hemm diskors u kienu għamlu xi kummissjoni biex tibda tistudja, aħna bħala Front Maltin Inqumu konna ktibna lil dak iż-żmien kien ġie appuntat Franco Debono biex imexxi dil-Kummissjoni. Fil-fatt konna ktibnilu fit-28 ta' Ottubru tal-2015, kważi tliet snin ilu, fejn aħna pproponejna illi d-drittijiet industrijali illi l-ħaddiema Maltin rebħu fi żmien il-Gvernijiet Laburisti, fi żmien il-Gvernijiet ta' Mintoff u ta' Dottor Mifsud Bonnici, dawn għandhom jidħlu fil-Kostituzzjoni u jidħlu b'mod illi jkunu jorbtu lill-Gvern tal-ġurnata u b'hekk inkunu Qegħdin nassiguraw li anki jekk għada pitgħada jitla' Gvern f'Malta li jkun kontra u jkun qed ineħħihom daw ma jkunx jista' jneħħihom. U dawn huma kollha drittijiet li ħadmu fil-prattika. Jiġifieri ħadd ma jista' jġib skuża u jgħid imma għaliex għandna ndaħħluhom fil-Kostituzzjoni u ndaħħluhom b'mod li jorbtu lill-Gvern tal-ġurnata Ħadd ma jista' jġibha din l-iskuża. Jekk ħadmu, ħadd ma jista' jgħid li dawn huma diffiċli biex isiru. Issa x'kienu dawn id-drittijiet? Jien għandi hawnhekk kopja ta' dil-parti tal-ittra li konna ktibna u ngħid ukoll minn hawn li jekk terġa' ssir xi konvenzjoni, aħna ħa ninsistu li nkunu parti minn din għall-konvenzjoni, inkunu parti bħala Front Maltin Inqumu Għax kulħadd għandu dritt li jressaq l-opinjonijiet tiegħu biex niddefendu l-newtralità, ħalli ma nħallu 'l ħadd inaqqas in-newtralità minn hawn Malta, però anki biex nieħdu l-opportunità li jidħlu dawn id-drittijiet industrijali, għax il-Kostituzzjoni ma tinbidilx ta' spiss, li tkun opportunità li m'għandhiex tintilef. Aħna, hawn għandi kopja ta' dil-parti tal-ittra, konna qegħdin nipproponu u għadna qed nipproponu dawn l-affarijiet. L-ewwel nett, illi drittijiet industrijali ma jkunux jistgħu jiġu rinunzjati, jiġifieri jekk employer, biex iħaddem ħaddiem, jgħidlu inti trid tiffermali qabel illi flok inħaddmek erbgħin siegħa, ħa nħaddmek ħamsin siegħa u trid taċċetta, dan ikun illegali. Qed ngħidu li għandu jkun jintrabat il-Gvern kostituzzjonalment illi l-ġurnata tax-xogħol ma taqbiżx it-tmien sigħat u l-ġimgħa tax-xogħol ma taqbiżx l-erbgħin siegħa, Qed ngħidu li għandu jkun hemm paga minima nazzjonali li tkun living wage, li tkun biżżejjed biex il-familja tgħix biha, għax inkella x'inhu l-iskop li jkun hemm paga minima nazzjonali? Jekk il-paga minima nazzjonali tkun qed titbaxxa, titbaxxa, titbaxxa, dina flok isservi ta' ġid isservi ta' deni għax l-employers jibdu dejjem jagħtu iktar pagi baxxi. Qed ngħidu li għandna ndaħħlu fil-kostruzzjoni, b'mod li jorbot legalment il-Gvern, ir-reviżjoni tal-pagi permezz tal-cost of living kull sena Għal kulħadd l-istess, mhux bil-persentaġġi. U mbagħad fuq kollox qed ngħidu li fil-kostruzzjoni għandu jidħol id-dritt sagrosant tal-istrajk. U dan importanti għax qed naraw mal-Ewropa ħafna attentati biex dejjem inaqqruh dan id-dritt sagrosant tal-istrajk. Mhux jgħidu M'għandux ikun hemm dritt tal-istrajk, imma daqqa jgħidu ma tistax tistrajk jekk u ma tistax tistrajk jekk u dejjem inaqqsu mill-effettività tiegħu. U naturalment illi daw, issa daw kollha drittijiet illi ħafna minnhom daħlu fi żmien meta kien hemm il-gvernijiet Laburisti tal-Perit Mintoff u ta' Dottor Mifsud Bonnici. U ħadmu u ħadd ma jista' jgħid illi daw id-drittijiet allura Hemm xi diffikultà kbira biex fil-Kostituzzjoni jiġu, jgħidulha enforceable, jiġifieri l-gvern tal-ġurnata jkun legalment marbut, ma jistax jagħmel jagħmel allura mod ieħor. Jiena ngħid ukoll hawnhekk illi opportunità bħal din Meta hawn diskors li trid tinbidel il-Kostituzzjoni, titfa' ħafna responsabbiltà fuq il-unions Maltin. Titfa' ħafna responsabbiltà fuq il-General Workers Union, fuq il-UHM u fuq il-Forum Unions Maltin bħala t-tliet unions ewlenin. Għaliex, ngħidluha kif inhi, għandhom ikunu huma l-ewwel istituzzjonijiet hawn Malta illi meta Il-Gvern u anki l-Oppożizzjoni qegħdin jgħidu li għandu jkun hemm tibdil fil-Kostituzzjoni, għandhom ikunu huma l-ewwel qabel kulħadd li jipproponuhom dawn l-affarijiet. Jekk ma jipproponuhomx, ikun ifisser li ħa jħallu opportunità tgħaddi, ħa jħallu opportunità li jagħtu sigurtà fuq affarijiet fundamentali dawn, fuq drittijiet fundamentali, lill-klassi tal-ħaddiema f'Malta u din l-opportunità tkun intilfet. U jekk tintilef din l-opportunità, ikun nuqqas min-naħa tal-unions lejn il-klassi tal-ħaddiema hawn Malta. Sal-lum, f'dak tliet snin, aħna ilna tliet snin illi ktibna l-konvenzjoni li kien se jwaqqaf il-gvern u mbagħad ma nafx ġara waqfet di spiċċat bihom dwar dawn id-drittijiet industrijali fil-kostruzzjoni. Sal-lum ma ġara xejn u sal-lum lanqas min-naħa tal-unions ma kienx hemm pubblikament żgur li ma kienx hemm xejn fejn dawn talbu li dawn l-affarijiet jidħlu wkoll fil-kostruzzjoni. Din hija responsabbiltà U jiena allura hawnhekk nagħmel l-ewwel appell nerġa' ngħid ħa nirrepetihom. Il-Gvern Laburista u l-unions Maltin filwaqt li għandna nieqfu kontra il-Gvern Taljan jekk jipprova jimponi xi ħaġa fuq il-poplu Malti, dak għandna nieqfulu u sewwa jagħmel il-Gvern, immigrazzjoni jew tkun xi tkun. Mill-banda l-oħra imma fuq dawn id-drittijiet li jrid idaħħal il-Gvern Taljan kontra x-xogħol prekarju u jnaqqas l-età tal-pensjoni, għandna nappoġġjawh, il-Gvern Laburista u l-union għandhom jappoġġawh pubblikament minn issa, lanqas għandna għalfejn nħallu l-battalja tibda. Mill-banda l-oħra, fuq id-drittijiet li jidħlu fil-Kostituzzjoni, Aħna ħa nibqgħu ninsistu dwarhom, jekk issir terġa' konvenzjoni jew x'isir, u nappella lill-unions biex ukoll jimmobilizzaw anzi lill-ħaddiema favur dawn id-drittijiet. Issa kif diġà ntqal fil-bidu ta' din it-taħdita, is-suġġett ewlieni tal-laqgħa tal-mexxejja tal-Unjoni Ewropea l-ġimgħa l-oħra kien il-kwistjoni tal-immigrazzjoni. U għandi ngħid illi fil-qasam tal-immigrazzjoni, l-Unjoni Ewropea falliet totalment. L-Unjoni Ewropea falliet f'ħafna qasam, fil-qasam industrijali, bil-miljuni ta' ħaddiema qiegħda, fil-qasam ekonomiku, bil-falliment ekonomiku ta' ħafna pajjiżi, fil-qasam ukoll tal-politika barranija li minflok qed iġġib il-paċi fl-Ewropa qed iżżid it-tensjoni ta' theddida ta' gwerra. Dawn huma fallimenti kbar tal-Unjoni Ewropea u sfortunatament la Malta tagħmel parti mill-Unjoni Ewropea huma fallimenti tagħna wkoll, irridu u ma rridux, għaliex aħna parti mill-politika tal-Unjoni Ewropea. Imma issa niġu għall-kwistjoni tal-immigranti li hija kwistjoni li qed torqodna direttament. L-Italja Hija marbuta bħalma marbuta hija marbuta Malta bir-regoli li llum jeżistu dwar is-salvataġġ ta' min ikun se jegħreq u fejn jittieħdu dawk li jiġu salvati. Hemm regoli internazzjonali, tajbin jew ħżiena, jorbtuna, jorbtu lil Malta, jorbtu l-Italja, jorbtu kull pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. Issa jekk l-Italja, hi x'inhi r-raġuni, għandha raġun jew m'għandhiex tort, Ma tridx toqgħod għal dawn ir-regoli. Din hija xi ħaġa li tolqot lilha u tagħmel hi. Tolqot lilna wkoll. Imma prinċipalment tolqot lilha. Jekk ma tridx toqgħod għal dawn l-regoli, hija tbati l-konsegwenzi. Imma li mbagħad mhux biss ma toqgħodx għal dawk ir-regoli, imma tigdeb sfaċċatament dwar il-fatti dakaleeh. Jekk vapur li jkun salva l-emigranti, bastiment li jkun salva l-emigranti, ikun salvhom f'post li hu eqreb għall-port Taljan milli hu eqreb għal Malta, ma jistax il-Gvern Taljan jgħid dak il-vapur kien qrib Malta iktar milli kien qrib l-Italja, għax dawn huma kwistjoni ta' kejl tal-mili. Jekk il-kejl juri illi l-vapur, il-bastiment, kien eqreb port Taljan milli port Malti, jagħmel ħażin il-Gvern Taljan jigdeb sfaċċatament u jgħid dak il-vapur kien eqreb Malta milli kien eqreb l-Italja. U sfortunatament f'dawn l-aħħar ġimgħat kellna tliet bastimenti. ta' organizzazzjonijiet privati li kienu meta salvaw l-emigranti mill-għerqa kienu eqreb port Taljan milli eqreb Malta u l-Gvern Taljan, il-Ministru responsabbli, gideb sfaċċatament u qal le dak il-vapur, dawk it-tliet vapuri kienu eqreb Malta u għalhekk qal L-immigranti għandhom jittieħdu Malta. Dan huwa żball żball oħxon u m'għandux isir iktar u iktar meta l-organizzazzjoni li qiegħda tikkontrolla s-salvataġġ fil-Mediterran hija bbażata ġewwa Ruma il-belt kapitali tal-Italja, hija mmexxija minn uffiċjali internazzjonali, imma ħafna minnhom huma uffiċjali Taljani. Mela l-fatti huma stabbiliti għal dak li hu kejl fejn ikun il-vapur li jsalva l-emigranti, mhux mill-Maltin. jew minn xi ħadd ieħor, imma minn din l-organizzazzjoni li taħdem minn Ruma. U allura l-Gvern Taljan m'għandu ebda skuża li ma jafx eżatt fejn kien, fejn kienu dawn il-vapuri meta salvaw l-emigranti, għaliex l-organizzazzjoni ġewwa Ruma tgħidlu eżatt, eżatt fejn kien il-vapur meta salva l-immigranti u minnha, mill-tagħrif li tat din l-organizzazzjoni, irriżulta, bla ebda kwistjoni ta' xejn, illi dawn it-tliet vapuri li semmejt, fosthom l-Aquarius, il-Lifefly u l-Open Arms, hawn it-tliet vapuri tal-għaqdiet mhux governattivi, dawn kienu eqreb Port Għaljar milli Port Malti. Mela skont ir-regoli għandu raġun il-Gvern Malti li jgħid mhux jien responsabbli skont il-liġijiet li aħna marbutin bihom biex nieħdu dawn l-emigranti. Dik l-ewwel kwistjoni. It-tieni kwistjoni hija L-Unjoni Ewropea b'dil-kwistjoni tal-immigranti x'inhi tagħmel? Ilha issa snin sejra biha. Ħarġet il-biljuni ta' ewro fuq din il-kwistjoni u ma solvithiex. L-ewwel nett għax kif dejjem jgħid sieħbi l-ewwel raġuni prinċipali għaliex hemm daqshekk miljuni u mijiet ta' eluf ta' immigranti llum huwa l-gwerer li hemm f'ħafna pajjiżi li ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jew direttament jew indirettament qed jieħdu sehem fihom. Per eżempju, jekk nieħdu pajjiż wieħed biss, is-Sirja. Is-Sirja ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ħadu sehem dirett jew indirett fil-gwerra fis-Sirja. Il-gwerra fis-Sirja pproduċiet, qajmet, miljuni ta' Sirjani li telqu pajjiżhom u qed ifittxu kenn f'pajjiżi oħra. Biex insemmu biss it-Turkija, hemm fuq tliet miljuni Sirjani jikkampjaw ġewwa t-Turkija li telqu mis-Sirja imħabba l-gwerra. Issa x'inhi tagħmel l-Unjoni Ewropea biex twaqqaf il-ġlied fis-Sirja? Ma qed tagħmel xejn. Sakemm l-Unjoni Ewropea Ma tinsistix li ma tkomplix tgħin ir-ribelli biex ikomplu jiġġieldu kontra l-gvern leġittimu tas-Sirja, l-Unjoni Ewropea qiegħda hi stess tikkaġuna li ħafna Sirjani jkollhom jitilqu minn darhom u għalhekk qed iżżid il-pressjoni tar-refuġjati Sirjani fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Mela dik l-ewwel tort tal-Unjoni Ewropea. It-tieni, l-Unjoni Ewropea ilha tgħid illi il-soluzzjoni aħħarija tal-emigrazzjoni mill-pajjiżi fqar tal-Afrika hija illi dawn il-pajjiżi jiġu megħjuna mill-Unjoni Ewropea ħalli jkabbru l-ekonomiji tagħhom ħalli jistgħu huma joffru x-xogħol għal miljuni ta' ċittadini ta' dawn il-pajjiżi illi llum huma bla xogħol Qed ibatu l-faqar u huma għalhekk qed ifittxu kenn fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. X'għamlet s'issa l-Unjoni Ewropea biex tgħin lil dawn il-pajjiżi tal-Afrika ħalli jiżviluppaw u jnaqqsu l-ħtieġa li miljuni taċ-ċittadini tagħhom jemigraw? Għamlet xi ħaġa, tat għajnuna imma ma tatx biżżejjed. Qed tonfoq il-biljuni biex tipprova tikkontrolla t-traffiku tal-immigranti fil-Mediterran. U kieku dawn il-biljuni tonfoqhom billi tgħin il-pajjiżi Afrikani jindustrializzaw jew li joffru xogħol ieħor anke agrikolu pereżempju għal ċittadini tagħhom, żgur l-effett ikun ħafna aħjar u tonqos il-pressjoni ta' mijiet ta' eluf ta' ċittadini ta' dawn il-pajjiżi illi jfittxu li jitilqu u jmorru lejn l-Ewropa. Mela dawn huma żewġ nuqqasijiet tal-Unjoni Ewropea. It-tielet kwistjoni hija fondamentali. L-Unjoni Ewropea skont ir-regoli tagħha stess, l-Istatut tal-Unjoni Ewropea tgħid il-kwistjoni tal-immigrazzjoni mhijiex kwistjoni li għandha tiġi kontrollata, regolata mill-Unjoni Ewropea, imma kull gvern nazzjonali, kull pajjiż għandu hu l-obbligu li jikkontrolla l-immigrazzjoni f'pajjiżu. Fi kliem ieħor, L-emigrazzjoni mhijiex kwistjoni li għandha l-Unjoni Ewropea tiddeċidiha, imma kull gvern nazzjonali għandu hu jirregola l-kwistjoni tal-immigranti ġewwa pajjiżu. Dan mhux qed ngħidu jien. Dan huwa miktub iswed fuq l-abjad fir-regoli tal-Unjoni Ewropea. Issa, jekk ir-regoli tal-Unjoni Ewropea jgħidu hekk kif qed ngħid jien, allura mhux bilfors il-gvernijiet nazzjonali, il-gvernijiet ta' kull pajjiż, il-gvern ta' pajjiż jiddeċiedi hu x'jagħmel dwar l-emigranti, jekk ir-regoli tal-Unjoni Ewropea stess jgħidu hekk, imma allura kif tindaħal l-Unjoni Ewropea li pajjiżi ta' l-Unjoni Ewropea jkollu jieħdu tant emigranti meta huma ma jridux emigranti. Nieħdu pajjiżna. Pajjiżna għal xi żmien ma kienx jiflaħ żgur li jkollu ħaddiema barranin. U allura ma kienx ġustifikat pajjiżna li jgħid isma' ma nistax jien nieħu emigranti. Pajjiżi oħra li għandhom bżonn l-emigranti għax il-popolazzjoni tagħhom qed jinxħu, qed ixieħu, qed jonqsu l-popolazzjonijiet tagħhom, ara dawk il-pajjiżi għandhom interess li jieħdu l-emigranti u allura wieħed irid jagħmel distinzjoni, differenza, bejn pajjiż skont il-politika li jfassal dwar l-emigranti, skont il-ħtieġa tiegħu, U pajjiż ieħor li skond il-ħtiġijiet u l-interessi tiegħu m'għandux għalfejn jieħu emigranti u m'għandux jiġu sfurzat li jieħu emigranti u l-Unjoni Ewropea mhix qed tagħmel distinzjoni, almenu sal-lum m'għamlitx din id-distinzjoni u għadha tipprova tinsisti li tagħmel regola li tqassam l-emigranti fost il-pajjiżi kollha meta hi taf li hemm numru ta' pajjiżi li ma jridux jaċċettaw l-immigranti, allura għalfejn qed tipprova tqassamhom bejn il-pajjiżi li ma jridux? Jiġifieri huwa l-mument li Malta tinsisti mal-Unjoni Ewropea biex titfaċċa din il-kwistjoni b'mod realistiku u tbiddel il-politika ħażina tagħha tal-Unjoni Ewropea dwar din il-kwistjoni. Konna nifqu hawn illum. Insemmi li nirringrazzja lil sieħbi li ħa sehem f'did-diskussjoni u nirringrazzjakom li qgħadtu tisimgħuna u nitolbukom tkomplu tisimgħuna kull nhar ta' Ħamis fid-disgħa u nofs b'repetizzjoni s-Sibt fil-ħamsa u nofs ta' warof-sinhar u nitolbukom ukoll taraw il-websajt tal-Front Materni Nqewmu u tas-CNI. Insellmulkom.